Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Udah basok pingai kita ucok, basok dulo dia tau auk nangi ke legi enda tebasok ke pingai sepengudah bayam jerita kitai baka ke lemai tu. Jerita tu datai ari siko ayok ti gawa nyadi driver bas ba taun semilan belas semilan puluh lapan munyo. Ayo kitai tau ngirum voice message ba messenger bedua cerita iya ngagai kitai. Meri besai terima kasih ngagai ayo nya laban udah bedua cerita ba ruai kitai uco. Enda ibuh mayuh gerinik uco ini ngena nama garu nyadika nama karung ayo kitai tau. Maya garu gawa mai bas ari Miri ke Kuching kelia. Rambau maya nya kelia. Enda nemu enda sekut bas maya damping pengerami baka Gawai ngenang ke nya ucau. Bisi deh malam siti, pejalai bas garu meleka pukul sepuluh malam ari Miri nuju Bintulu, Sibu, Serikai, Serian, Kuching. Bakih garu endang iya baka selama, duduk ba penuduk belakang garu sigi penuduk agih kendur deriba. Nyampau diri orang dalam bas maya nya ku kita ucau. Tang agi ga bisi Mangku puang penyampau empat lima iti pia. Ditetak ke pandak jerita kitai uco. Nyampau diri ga udah meleka ari Bintulu nyau deka datai betatau. Dia garu bisi meda siku indu nyandik anak mit nekat bas ba tisi jalai. Ngetu tudah tuai garu tu tadi. Mayuh bala udah tinduk magang nyengkaum bakih iya. Jam iya nya enti enda salah ingat garu udah lalu Pukul tiga dini hari dalam, seduai menyanak pen lalu niki bas lalu madah ke diri deka nurun ba Selangau. Indu nya pen lalu bejalai begadai-gadai duduk ba penuduk lumur tujuh belas. Garu pen nampung pejalai iya baru. Taja pia, ka bebuya berasai enda nyamai ati tudah garu maya nya ku kita ucau. Kebuah pia. Endur seduai menyanak nganti bas dini hari nya nadai tumpuk pendiau orang. Tak semina kampung sereta ladang sabun ti udah repa. Dipelaba ke rumah indu nya sebelah nya meh jauh ke dalam kampung kenu ku Saga Mati Garu. Embai bangat lama bas udah ngejang ke endur nya. Sepik Garu, bulu jari nyau ngerenyang ngenyit. Slow iya ga ikun. Engka laban ikun pia ku jaku. Enda lama udah nya, bulu pegu ga ngerenyang. Dia garu nemu, bisi utai enda tentu menuku niki bas iya. Ngumba mata kena kuaya garu tu, enggai enda nyeling cheremin tilik ke belakang. Maia nya meh. Garu meda siku indu betungging tunsang baka ke sindap kaki ke atas, pala ke baruh. Tang meh buak iya enda labuh ke baruh ko kita uchu. Enda lujik endar ne uchu. Meda utai baka nya, patung garu ada belabuh lemi. Getak-getak ke batang bendar ku iya ucau. Nama ga dek ngacau aku, aku tu begiga ke pemakai, nurun meh nuan enggau. Pia munyi sampi tudah garu dalam ati maya nya ko kita ucau. Penakut anang nanya agi, semutik ke ulih ngusin setiring bas aja. Nyau datai ba tatau, baru garu nyeling cheremin deka nentu ke indu nya agi betungging tauka enda. Keru semengat ga ku kita ucau. Nadai agi seduai menyanak dalam bas. Datai ba Sibu bakih garu nyilik iya deriba nyentuk ke Kuching. Lebuh ti benung tinduk ba penduduk belakang deriba, dia deh garu bisi kenyap. Meda siku indu manah enggau gamal nya nek enda min. Iya lalu bejaku munyi tu berita uchu. Terima kasih ayo udah mai kami dua menyanak datai ba Kuching beli dek lumur bas nuan tu. Pia ku indu nya madah ke garu uchu. Neh. Mayu ke Dani kemik ba lachau. Lama garu duduk genung-genung berati ke kenyap iya tadi. Lebuh maya datai ba Kuching, pagi siti garu lalu bebeli ke lumur, malam nya mega pansut lumur satu. Tiga puluh ribu. Aya garu kena tikit ku kita uchu. Rambau maya nya nyampau udu duit nya. Tembu sebuah rumah jelan yang pemesai laban duit nyampau nya kenu ku tudah tuai uchu. Nya aja naka jerita ayak kitai garu baka ke malam tu uchu. Nyelai tang nyata. Enda serampu antu tu jai uchu. Bisi mega sida ti manah. Indah baka kitai mensia bisi mega jai bisi mega manah pia iya. Nyadi kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Jerita kitai ke sekali tu ditapi uchu ambun ba ruang bilik iya empu lalu dipedua iya ba. Messenger ayu sereta diserurek ayu sepeda pansut ke ruai kitai kitau ucau. Ambun tu asal ari Sibu. Jerita tu semampai ngergau ambun nyentuk ke sari tu. Keterubah iya ini meri besai terima kasih ngagai nuan ucau ambun laban udah meri pemendar ngagai ini bekunsi ke jerita tu. Utai tu nyadi ba embun maya nya tudah tuai agi beumur enam belas taun. Lama diri utai tu udah nyadi. Dia tu embun nya udah manggai dua puluh tujuh taun. Tang asai ke baru kemari utai tu nyadi kenu ke tudah tuai ucau. Maya Ambun Benung Naip jerita tu ke kitai, nyau nyerengat pulu pegu tudah tuai Ambun ku kita uchu. Nyadi ke jerita, maya nya Ambun Benung bepu empat, maya nya peresa ujung taun. Laban Ambun diau enggau inai iya sereta seduai menyadi iya ti biak tiga taun ari iya, sida tiga aja meh ba rumah maya nya laban apai Ambun ti Udah lama Lelang midang ninggalka sida tiga. Nyadi malam nya, laban Ambun ti ngasai kediri pegila deka peresa Sain. Ambun pun beraja ba bilik pesai. Nyadi indai enggau madik iya ba bilik pangking seduai iya din. Jam maya nya, nya udah pukul semilan lebih malam. Ba senentang ngambun ke beraja nya, muak ke kiba bisi mija endur sida tiga iya makai, bisi dua tiga iti bangku bulai enggau mija nya dia. Kira bisi sejam pia meh tudah ambun benung beraja. Dia deh ambun asai ke bisi meda aya sinai iya duduk ba mija makai nya tadai. Dia ambun mja ko dalam ati diri, engka benung rapal kini nai aku to. Pia ko runding ambun uchu. Laban ba atas mija makai sida sebuat sigi semampai bisi kontena kue penang. Nyau kelama udah nya. Dia deh ati ambun pun berasai bebalik nyelai. Tang ambun bedau ga malik. Laban te agi tukir-tukir meda bup, semina ayah saya setisi mata aja, iya ga amat deh indai kitai. Enda ibuh meda mua, ayah sehari belakang kelala kitai maya nepi auchok. Enda meda mua ninga nyawa aja udah nemu meh indai kitai. Nyau pemuas iya malik ga tudah embun tu tadi. Dia iya meda sigi amat indai iya meh duduk ba mija makai nya dia. Tang penuduk indai iya nya dipeda ambun nyelai amat ko kita uchu. Penuduk indai ambun tekalih tauka duduk melakang. Enti kitai duduk ba mangku belakang kitai sigi. Nitih belakang mangku enda pia iya. Tang tu enda ko kita ucau. Tekalih iya duduk. Mua inai ambun nunga iya sereta tuchum. Laban maya nya runding tudah tuai bedau tekuing, engka kumbai ambun inai iya sigi duduk baka nya. Tanya ambun inai iya. Nama inai? pia ko ambun. Tang meh. Indai iya enda ke nyaut ambun. Malik baru ambun nunga bup. Kira bisi tiga puluh sikin pia meh. Dia ambun nyau berunding ama amat. Malik baru ga iya kedua kali. Amat ka luput ambun ku kita uchu. Nemu kita uchu nama meri tudah tuai ambun nyau ka luput. Maya nya ambun malik kedua kali. Dia Ambun beratika amat amat utai ti dikumbai Ambun indai iya nya ti duduk ba mija makai nya tadi ukai indai iya. Tang meh utai bukai nyaru diri. Nemu kita uchup penuduk utai nya ke bendar iya baka ni? Tubuh iya nitih ke bangku tang meh pala utai nya ulih bepeling tiga ratus enam puluh darjah. Malik ke belakang nunga ambun ti benung berajal. Udah ga utai nya ko kita uju tuchum merening tudah ambun. Sereta mata utai nya di pelut iya. Nya baru ambun nemu utai nya ukai indai iya. Nama agi deh ambun pen lalu manjung tubuh nyau getai-getai aja. Ambun nyau enda dapat engkebut agi oki tau ucau. Dia ambun meda indai enggau madik iya belanda ari dalam bilik pangking ngesah ambun. Bisi dua hari meh tudah tuai ambun tabin chelap angat udah bekau dikachau mati salai nya oki tau ucau. Udah meh tudah ambun nyau tinggal peresa. Sepengudah nya keru semengat ga nadai kala dikachau utai agi sida sebilik. Nya meh peneleba uchu ambun maya ke agi diau ba rumah nya suba. Diatu sida sebuat deh pindah ah. Tang tuchum utai nya agi lekat ba ati ambun tiap kali iya meda indai iya ketawa. Akai dai ko kita uchu.